Insellmulkom fisem Horizons illum se nippreżentawlkom ktib ġdid Kwarantina ta' Jim Crace u maqlub għal Malti minn Charles Flores. Crace mhuwiex isem ġdid għal Malta għax huwa professur affiljat mal-istess Università ta' Malta minn fejn qed isir dan il-filming. Flores min-naħa l-oħra huwa kittieb poeta lokali stabbilit. Nistqarru li kwarantina mhuwiex ktieb tas-soltu. Anzi, mhuwiex għal kulħadd. Jekk il-qarrej ħa jibqa' fil-comfort zone tiegħu jew tagħha u jaħseb li se jaqra dan ir-rumanz għal mogħdija ta' żmien biss, allura jkun jaqbel li ma jaqrahx. Għax Kwarantina huwa rumanz li se jisfida lill-qarrej. Proża qawwija mmens kemm fil-kontenut kif ukoll fl-approach għall-istess rakkont, donnu il-karattri kollha fil-ktieb qegħdin jisfidaw. Għax il-kwarantina li qed nitkellmu fuqha llum f'dan il-ktieb mhijiex il-kwarantina tal-pandemija li bħalissa għaddejja d-dinja kollha minnha. Imma l-kwarantija, il-kwarantina ta' dan ir-rumanz hija rakkont tal-erbgħin jum li għamel il-Mulej fid-deżert bħala sagrifiċċju. Storja li se ġġagħlna nħaffru fil-fond ta' dak li nemmnu u fir-ruħ ta' kull wieħed u waħda minna. Ta' min jgħid li Quarantina rebaħ il-Premju Whitbread tliet snin ilu, fl-2018, wieħed mill-aktar premji prestiġjużi li jingħataw fil-qasam tal-proża letterarja. U jiena hawnhekk ħa nħallikom għal diskussjoni li se ssir bejn l-awtur, Charles Flores, it-traduttur, u l-mistieden tagħna Toni Sant. F'idejkom ħbieb.
Grazzi ħafna David. Jina nixtieq nibda Charles, e, billi nieħu żewġ spunti minn din l-introduzzjoni ta' David Bezzina bħala il-pubblikatur fi Seven Horizons. U semma żewġ affarijiet e, illi jiena laqtuni mill-ewwel, illi dana mhuwiex ktieb għal kulħadd. Jiena inbiddilha kieku dik u jiena ngħid illi għalkemm dan mhuwiex ktieb għal kulħadd, dan huwa ktieb illi jista' jaqrah kulħadd għax għandu jaqrah kulħadd. Ehm, u niġu għalija mod ieħor din. Niġu għalija billi David eh, mod interessanti meta id-deskriva eh, f'sentenza dwar xi xnu romanz, irrefera għal karattru ta' Ġesu f'dan ir-romanz bħala il-mulej. U ehm, mekka hemm propju distinzjoni naħseb jiena sinifikanti eh, bejn il-kultura tagħna illi eh, mhuwiex għalina dan il-ktieb biex naqrawh versu il-kultura vera illi qiegħed jippreżenta dan il-ktieb. Ħalli minn flok inkompli ngħid jien niġi biex tajdin. Forsi din nistgħu niġu għaliha permezz ta' dan id-distak illi tkellem dwar ukoll David fl-introduzzjoni bejn il-kwarantina tat-titlu u propju is-suġġett eh, f'dan ir-rumanz. U l-esperjenzi attwali ta' narrum, ta' nallum, ġviri li aħna, eh, naturalment, permezz ta' Jim Grace, edin inħarsu lejn din il-ġrajja mistħajla parti minna, imma parti minna ehm, potenzjalment ħafna fattwali. Eh, min għajnejn tal-lum, anka jekk il-romanz mhuwiex miktub l-lum imma miktub diversi snin ilu. Eh, iva, jina naħseb illi kemm l-introduzzjoni ta' David, kif ukoll tiegħek, eh, ton, ersaqna lejn din l-isfera li għandna qudiemna eh, li fiha qed nippruvaw nidħlu f'dak l-ispeċi ta' filmat dwar l-ispazju, rajnihom dawk il-films fejn inti tista' tidħol bidejk tara x'hemm hemm ġew terġa' toħroġ tiġri. Kulħadd jiftakarha din ix-xena tal-aljeni u mhux naf jien. Meta int għandek ġrajja ta' fejn se nilu, eh, mhux faċli tipprova tibni fuqha tnaqqas iżid jew da. Imma dik hija l-isfida intellettwali li joffri dan il-ktieb. Naħseb illi ehm, importanti ħafna illi meta niġu biex naraw ehm, temi bħal dawn kif se nwaslhom għas-suq Malti. Ehm, il-pubblikatur jina nifhimha joqgħod 100% attent li qed jersaq b'mod li mhux joħloq kontroversa, iżda joffri sfida. U naħseb illi kif spjega tajjeb David, ehm, l-isfida qiegħda hemmhekk. Fejn se u qed nikdbu llum propju fl-2021. Sena li hija karatterizzata mis-sagrifiċċju personali li hija l-kwarantina. Ħafna nies kellhom jaddu minn kwarantina anki jekk ma tlaqtux minn dan il-virus qerriet, imma ma tkellek il-kwarantina is-sawma biex ngħidu lek primati ta' 40 jum li kien għamel Ġesu Kristu fid-deżert. Għaliex, it-tixbiħa tantija sabiħa hawnhekk. U dak kien propju li, li wassalni li li biex niprofa nejt naqleb dan ix-xogħol għal-Malti għaliex għax fil-Malti rari ferm jekk qatt kellna it-tentazzjoni li nisfidaw stejjer antiki li naċċettawhom sa minn tfulitna u billi qed kollu naċċettawhom ma billi nistaqsu, billi niddiskutu, billi nfittxu iktar fil-fond. u naraw fejn aħna u fejn konna, naħseb illi għandek tlaqqija interessanti mhux biss intellettwali, anki spiritwali tort.
Ekku, naħseb illi din l-isfida hija riflessa wkoll anka fir-romanz innifsu, fis-sens illi mhux biss il-karattru ta' Ġesu, imma anka karattri oħra. E, fir-romanz jgħaddu minn dubi Eh, minflok iċ-ċertezza, għana ħafna drabi fit-twemmin tradizjonali, anka specialment għana bħala Maltin, it-twemmin tradizjonali kattoliku, nisrani u xnafjen, hemm ċertu ċertezza fih. Mentri hawnhekk ehm, eh, mingħajr ma nifilosofizzaw iż u mingħajr anka ma nkunu teoloġiċi ż-żejjed u noqogħdu pereżempju nikkwotaw lil Santu Wistin kif għamilna intew jien meta anka konna qed nippreparaw għal din it-taħdita. Imma Din l-idea tad-dubju hija xi ħaġa li mhijiex fit-tradizzjoni tagħna, anzi b'ċertu ċertezza. U xtaqtek illi illi titkellem dwar din anka kif rajta inti bħala xi ħaġa li ġibditek biex biex tidħol għal din l-isfida differenti, din l-isfida letterarja biex titraduċi dan ir-romanz. Eh, eh, ma wis nibża li hija karatteristika ma rridx imur lura għas-snin 60 b'xi mod eh, nostalġiku, imma naħseb tiżisti ġenerazzjoni fostna li għadha tferfer biex niftehmu, fejn telet tistaqsi. U kien propju dan li għażel il-ġenerazzjoni ta' snin 60 minn oħrajn forsi qabela u anki waraja, illi fejn jaraw sfida jitħlula u jistaqsu. mhux biex joħolqu d-dubju, għalkemm huma stess probabbilment ikollhom id-dubji, imma sempliċement biex joħolqu forum ta' diskussjoni li fih ċerti aspetti importanti għall-individwu u mhux biss bħala soċjetà, ikun jistgħu jiġu diskussi l-akbar ħelsin possibbli. Jiena dejjem ħarist lejn il-fatt illi mhux neċessarjament tibqa' marbut mal-passat, Imma fl-istess ħin mhux tagħmel tinqata' minnu b'kapriċċ. Meta tistaqsi u tasal għal femmit personali tiegħek, kif għamel propju Jim Crates f'dan il-romanz, ma nistax nitkellmu fuq romanz, mhux ktib ta' storja, mhux ktib ta' riċerka bħala tali, u għandek il-ħlejqa fih, għandek il-ħlejqa ta' Ġesu differenti mill-li nafu ħafna. Għandek il-ħlejqa ta' karattri li hemm madwaru propju matul din il-kwarantina illi illi jixelu r-romanz, jixeluh. Jixeluh bil-lem tagħhom, jixeluh fommo, jixeluh bil-mod kif eh, jaħsbu dwar Ġesu u viċi versa, kif Ġesu jaħseb dwarhom. Danu, din hija l-sfida kbira li joffri Jim Crisp f'dan ix-xogħol kolossali tiegħu illi li niskanta kif fil-fatt ma kienx hemm intħajjar min jagħmlu qabli u jippreżentaha bil-Malti. Eh, jista' jkun kif hemm dik it-tikketta tal-ġenerazzjoni li tibqa' tażilna minn oħrajn, mhux għax speċjali, sempliċiment għax tlajna f'ambjent li ġalna nistaqsu iġalna nisfidaw, iġalna noħolqu dubju biex aħna nifmu aktar. Eh, u hemm punt li anka għamilt inti stess dwar eh, nuqqas ta' kwantità jekk xej ta' materjal fil-letteratura Maltija ta' dawn l-aħħar anka 50-60 sena parti qabel illi illi jorbot ma' dawn it-tip ta' dan it-tip ta' suġġett. forsi uħut jgħidu iva, Franz Sammut u xnaf jien, imma li forsi joqrob lejn dan, imma mhux daqstan. U allora naħseb illi iktar minn iktar minn kollox hawnhekk hemm il-bidla li ġrat illi naħseb illi din it-traduzzjoni tiegħek hija parti minna. Ta' jekk hemmx bżonn aktar aktar traduzzjoni qabel ma naslu li aħna anka fil-letteratura tagħna nibdew naħsbu b'dan il-mod eh, b'mod aktar kwantitattiv mill-li biss kwalitattiv, ġifiri li konna aktar minn dan it-tip, dan it-tip ta' ħsibijiet li jiġu riflessi eh, fil-letteratura. Di għamilt sew irbatta mal-ġenerazzjoni tiegħek għax naturalment il-bidla sostanzjali fis-soċjetà, hemmhekk kienet naturalment ħafna jistgħu ħarsu li dan kollu bħala qabel eh, l-Arċis of Gonzi u wara l-Arċis of Gonzi, jew fi żmien l-Arċis of Gonzi aħjar mill-li qabel, u meta spiċċa l-Arċis of Gonzi l-lawn, ġviri l-affarijiet kienu aktar ristretti u il-mod kif kif iċ-ċertezza kienet ferm aktar hemm fit-tip ta' dutrina u dik hija l-kelma illi kienet imħadna u mħadma mill-Knisja Kattolika f'Malta eh, f'dawk is-snin. Ġaħas xtaqt però li illi ma natux l-impressjoni, ehm, speċjalment lil min għadu sa jaqra dan ir-romanz, ehm, illi dan huwa eh, xi romanz reliġjuż. Naħseb illi illi daqskemm huwa reliġjuż huwa romanz eh, politiku. u l-aspett politiku anka ta' Jim Crace bħala awtur eh, huwa mibni sew naħseb jiena fis-sottotest ta' dan il-rumanz. E, ġifiri, it-twemmin mhux biss reliġjuż imma wkoll politiku f'dan il-każ. Eh, tista' tista' toħodha din anka inti bħala it-twemmin mhux biss reliġjuż eh, imma anka dak politiku tiegħek bħala traduttur. Naħseb għandek xi tajt dwar dan ukoll ċers. Iva, le, memx dubju, eh, hawnhekk għandek għandek żewġ vini għaddejjin fil-romanz oriġinali ta' Jim Chris, għandek il-vina reliġjuża between quotes, u għandek il-vina politika. Ma ninsewx li Krejs nifsu jistqar illi l-ispirazzjoni tiegħu għal dan ix-xogħol kienet propju il-kwistjoni eh, soċjali fi żmien Margaret Thatcher fl-Ingilterra. Fejn dana beda jara d-batijiet ma ninsewx dana eh, tela u għex ħafna fil-żona ta' Birmingham fl-Ingilterra fejn kellek faqar, eh, mhux biss intellettwali, imma faqar anki veru li taraħu tmissu bidejk. U ma stajċ ma nidħolx fl-spirtu tal-kitba tiegħu jien, meta jiena ġej ukoll minn distret fil-pajjiż, il-Kottonera, fejn kellek l-istess prattikament l-istess sitwazzjoni soċjali, fejn kellek bnedmin qegħdin ibatu qegħdin ifittxu xi ħaġa li biha jistgħu jtejbu ħajjithom u qed isibuha diffiċli. Allora hemmhekk daħal l-element politiku li semmejt inti Tony. U element qawwi l-epoka ta' Teċer fl-Ingilterra hija xi ħaġa li llum hija parti mill-istorja li għadha tiġi diskussa u għadha kontroversjali ħafna, hekk ukoll nemmen jien is-sitwazzjoni soċjopolitika fil-kottonera Minn fejn ħriġt jiena? Ma ninsewx jiena twilit fil-Kalkara, hemmhekk għaddejna minn esperjenzi li xejn ma kienu sbieħ inti semmejt is-snin 60 u semmejt anki il-Knisja Kattolika f'Malta, l-Arċisqof Gonzi u karattri oħra dominanti ta' dik l-epoka, jiena l-inqas u ħafna tal-età tiegħi konna tfal Imma t-timbru ta' dik il-kwistjoni għadu hemmhekk iħuf ġo moħħna kontinwament. Għadna nħossu għaliex għandna rajna missirijietna u l-ommijietna ibatu tbatijiet morali. Rajnijom jippruvaw jistaqsu għaliex hawnhekk nidħlu issa fid-dritt tal-espressjoni. għaliex tista' tesprimi l-espressjoni ssib ruħek kundannat. Nana vera timorru lura, però mhux nostalġija li dat nibnu saf fuq staff ta' storja li nemmen li anki Jim Crace fix-xogħol oriġinali tiegħu intenni kien qiegħed jagħmel u għamlu b'suċċess kif nafu rebaħ premijiet internazzjonali. Illum Jim Crace huwa isem magħruf internazzjonalment u biex ngħidlek il-fatt li huwa professur assoċjat mal-Fakultà tal- tal-arti fl-Università ta' Malta huwa xi ħaġa li bla ma trid isselmilha u taħu pjaċir li hemm dik il-konnessjoni Maltija. Jien ma kontx nafa da kollu skoprejtu wara l-ewwel kuntatti biex stajna nibdew naqilbu dan ix-xogħol. Imma eh, inti semmejt ukoll it-terminoloġija. Apparti tematika Għandek it-tematika fejn tiżviluppa mill-ġdid fis-snin 60 wara li konna nikkonċentraw wisq fuq l-imħabba, il-patriottiżmu, il-reliġjon. Minn hemmhekk dejna ħerġin u noħorġu b'tematika ġdida, xi ħaġa rikonoxxuta minn Giuseppe Tkuti, Ġuże Aquilina eh, u bosta ġganti oħra li jirrikonoxxu din it-taqliba li seħħet Ma rridx nitfal ankri tiegħi hemm, anzi ħan inqata' mill-ewwel kemm jista' jkun. Il-qarrej tal-lum u inti semmejtu ftit qabel irid isir il-konnessjoni li hemm bejn dan kollu li joħodna l-fejn sena ilu u l-lum realtajiet li semmejnihom ukoll. Imma naħseb illi tajjeb ngħidu illi l-bżonn li nfittxu kodba ta' dan it-tip illi forsi ma kenniex li min wassal, li semmejt il-Franz Ammut, jekk kien hemm wieħed illi mess propju id-dubju u l-kontroversja kien Franz, ħabib tiegħi nsellimlu eh, nittamel qed jistrieħ fil-paċi bħal kulħadd. Imma jekk tibda ddur issib li anki meta kellna awturi u poeti illi pruvaw jinfdu ċertu preġudizzju ma rnexxilhomx għaliex għax forsi kienu xi ftit iktar ehm, ħenjin, kienu xi ftit iktar ansjużi li ma jkissrux, ma joqqgħux il-kolonni li fuqha hija mibnija dik is-soċjetà. Ehm, dak is-sens ta' ribelljoni li l-intwera eh, xiret ta' snin qabel, daqqa waħda dab u ġi fix-xejn. Jiena hekk forsi nista' ngħid dwari hu biss li provajt illi ma nidħolx, ma ndubx u nsir parti minn dak il-kurrent li hemm għaddej intellettwali fil-pajjiż u forsi għalhekk ħajjarni biex nidħol għalih dan il-ktieb. Ehm, però ehm, tajjeb ngħidu illi t-tematika qed ma ninsewx kemm ħarġu awturi ġodda zaza tajbin illi rridu nsellmulhom. Jiena flok inħares lura ngħid Jiena dejjem ngħid li l-ġenerazzjoni ġdida għandek tagħtiha ċans, għandek tħalliha timraħ, għandek tħalliha toħroġ u tifhem u tipprova tifhem lil nifisha. U qed jiġri u ġara fostna da kif nafu kien hemm anki problemi ta' ċensura. Fejn tidħol it-traduzzjoni wkoll, jagħtoni tajjeb li nsellem ukoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għal fatt illi kien hemm aċċenn qawwi fuq it-traduzzjoni. Kien hemm żmien meta nsejniha din. L-ewwel wieħed jien dan kien l-ewwel esperiment tiegħi jiena biex nagħmel traduzzjoni minn dejjem xtaqt imma qatt ma kelli ħin. Jiena kif taf inti u forsi kif jafu minn qed isegwina, eh, minn dejjem kont konness fil-kitba u għad nisallum għaddej. Però eh, it-traduzzjoni dejjem ħrabta għax hemm disċiplina speċjali għaliha. Qed nittama li f'dan il-ktieb, din it-traduzzjoni ta' Jim Grace, Irnexxieli b'xi mod niddixxiplina lili nnifsi li nwassal il-messaġġ mixtieq. U tajjeb li nitkellmu ftit fuq hekk, ċans ukoll eh, nħarbu lil in minn min eh, dawk li ħirsa tal-imprimatur u n-nihil obstat ta' żmien l-arġis of Gonzi, ġveri, u niġu verament. U din ir-realtà manka personali tiegħek fit-traduzzjoni għax jekk hawnhekk f'dar rumanz għandna sfida u sfida twemmin kważi ngħidu hekk, jew sfida ta' twemmin tradizzjonali. Hawnhekk għandek inti wkoll l-sfida ta' traduzzjoni ta' romanz illi, illi anka il-kidba tiegħek għalkemm inti eh, eh, ir-romanz mhuwiex xi ħaġa li qatt ma ktibt, imma inti mintix primarjament romanzier, ħafna mill-kidba tiegħek eh, primarjament hija ġurnalistika. Imma parti hekk inti poeta. E, ġifieri kieku kellna ngħidu l-aktar tliet affarijiet li ktibt, e, ir-romanz jiġi t-tielet waħda e, minnhom dawn. U it-traduzzjoni issa tiġi raba waħda allura f'dan il-każ jew forsi l-ħames għax hemm manka tip ta' tip ta' kidbiet oħra. U dan dwar din din l-isfida jiena xtaqt li forsi norbota mal-bilingwiżmu jekk mhux il-multilingwiżmu tagħna eh, bħala Maltin, sew bħala qarrejja, eh, kif ukoll eh, bħala kittieba, jew forsi anka kellima fil-kas ta' minu bħali. Imma l-isfida ta' traduzzjoni għalik x'fissret, tkellem ftit dwar dwar din l-ewwel esperjenza sostanzjali tiegħek għat-traduzzjoni li ġiet ippubblikata issa. Eh, tajjeb, ton, eh, għandek raġuni l-ewwel imħabba tiegħi fil-kitba kienet il-poezija. U l-poezija ironikament bl-Ingliż. Eh, però kont xxurtijat jien li fl-ewwel snin ta' l-iskola sekundarja kelli Brother Henry, Brother Henry Greg, li hu magħruf kemm għal-grammatika tiegħu u xogħlijiet oħra li kiteb inkluża poeżija, illi kienu li ħajjarni nibda nikteb bil-Malti, kellu maħabba kbira għal-Malti u nixxilu inissila fija. Imma it-traduzzjoni, l-ewwel traduzzjoni li għamilt kienet propju li btal Malti diversi poeziji ta' Robert Browning milli dak iż-żmien konna qegħdin nistudjaw għal livell ordinarju eh, fis-sekondarja. U ħadd pjaċir li niftakar meta pubblikajt xi tnejn minnhom kien ikkuntattjani l-veteran Charles Abela Mizzi biex propju għamilna programm fuq dik it-traduzzjoni x'aktarx f'qajra tiegħi tal-poeżija ta' Robert Browning. Dak kien l-ewwel tentattiv tiegħi. Meta ġejnaw għal da żminijiet, daqstant snin wara, eh, tibda tirrealizza kemm hija aktar diffiċli, kemm hija sfida. L-onet, qed ma tidħolx fil-qoxra tal-awtur oriġinali, inti diffiċli ħafna li twassal dawk il-ħsus li xtaq iwassalhom. Trid tidħol fil-qoxra tiegħu, trid tilbes il-libsa tiegħu, tifhem, tħoss u temmen dak li qed jgħidlek. Dejjem fl-ambjent ta' rumanz li fih innifsu huwa eh, mimli ħlejqiet, huwa mimli kwistjonijiet u karattri fittizi. Imma eh, fl-istess ħin titrażżan lilek innifsek. Eh, ma tix titlef lilek innifsek. U hawnhekk huwa dit tlaqqija bejn dak li ħassejt inti fl-awtur oriġinali u dak li għandek inti b'mod naturali. L-artist ġofik, x'qed jgħid inti? Met inti qed twassal għal pubbliku kompletament differenti milli kellu Jim Chris. Ġifieri għandek żewġ tiswieq hawnhekk. U s-suq tagħna kien jaħtieġ nemmen jiena din it-tlaqqija taż-żewġ awtur ta' żewġ kittieba barra, barra li anki għanna l-gwarniċ kompletament differenti. Aħna ħadna l-gwarniċ tal-kwarantina, mux sempliciment għall-esperienzi li t-nejġu l-lum. Il-kwarantina fil-verita, xkienet fisser oriġinarjament, u l-kwarantina tal-lum. Zewġ sofferenzi però, zewġ batijiet, Din hija tbatija li jipprova joħroġ l-awtu, din hija t-tixbiħa li saret mal-epoka teċe, mal-epoka tal-ġlida politiko reliġjuża f'Malta, imlaqqim xulxin, jħorġu l-ispaks u qed jittama l-qarrej jasal biex isib it-triq tan-nofs bejn l-awtur u t-traduttur. Jiena l-akbar tama tiegħi tibqa' li jiena b'xi mod għamil ġustizzja max-xogħol oriġinali. Kull traduttur jippretendi li qed jagħmel ġustizzja max-xogħol oriġinali, mingħajr però ma jitlef dik l-identità personali tiegħu li dejjem se titfaċċa x'imkien tiskappalu minn hawn u tiskappalu minn hemm. U l-identità mhijiex xi ħaġa fossilizzata però, Charles. Allura li xtaqt nisma' minn għandek Jien huwa wkoll eh, dwar x'għamel possibbli allura issa da xogħol li għamilt inti ta' traduzzjoni hawnhekk fuq dan ir-romanz ta' Jim Grace illi forsi ma kienx possibbli qabel jew illi illi huwa possibbli issa x'kellek din l-esperjenza.
Iva, hemm mistoqsija illi eh, biex ngħidlek poġġi fuq l-iskaffa diversi tqanqiliet E, insa ovvjament l-sfida ta' kittieb illi jixtieq iwassal xogħol imprezzabbli fil-qasam tal-letteratura lokali tiegħu. E, Il-Malti għandu bżonn, aċċettajna l-fatt li għandu bżonn li kollu aktar traduzzjonijiet u tajjeb li nkoraġixxu traduzzjonijiet. Imma il-fatt jibqa illi għanna kemm għanna awturi, għanna kemm għanna ġenerazzjonijiet ta' kittiba xjuħu zaza li għedin jwaslu kodba tagħhom. Nibqgħu bil-bżonn illi dan il-kuntatt ma' letteratura dinija ma jintilifx. Il-letteratura Maltija tista' tistana meta jkollha xogħlijiet maqlubin tajjeb għal Malti ta' xogħlijiet kbar eh, fil-qasam dinji. Eh, għaliex, għax eh, aħna nittrattaw ħafna suġġetti u żgħażagħ tal-lum qegħdin jittrattawhom. Imma pereżempju fil-kwarantina nifmu li jista' jkun hemm l-ambjent ukoll imdaħħal fin-nofs, nistgħu nifmu l-espressjoni ħilsa li diġà semmejniha li bniedem jista' jwassal li fema tiegħu mingħajr ma jkun timbrat, kundannat jew nkella anki mwarrab. Id-dinja spazjali jiena bdejt minn hemmhekk fil-bidunet, nafu fejn sejra d-dinja, d-dinja sejra lej kolonjaliżmu ġdid. Ma mhux hawnhekk, f'dinjiet oħra. Diġà hemm tellieqa bejn iċ-Ċiniżi u r-Russi u l-Amerikani min se jkollu l-ewwel bażi fuq il-qamar. U hemmhekk ukoll ħadd iżviluppa letteratura ġdida, ma naħsibx li se jkunu l-kittieba Maltin u poeti Maltin bir-rispett kollu lejn kulħadd illi se jaqbdu ma' dak temi u jiżviluppawhom mill-ewwel, se jkollna żgur xogħlijiet miktubin b'lingwi oħra li tajjeb nħarsu lejhom u nibdew nħarsu lejn il-futur. Jekk aħna f'ħajjitna ma ċanna ċans li nilħu ċerti esperjenzi, ma zazax tal-lum se jilħuhom u jkunu lesti. L-istess il-letteratura. Letteratura Maltija, jekk mhux ħad tibqa' miftuħa u tibża' mill-kontroversja jew nkella tibża' mill-isfidi, allura ħambatu iktar. Ma ninsewx il-letteratura Maltija diġa għandha sfidi ferm akbar minn sempliċi espressjoni ħielsa, minn sempliċi ħsieb ta' ta' kitti li l-ispirazzjoni tiegħu kellha diversi modi u kellu diversi modi ju anki biex iwassalha.
it-taħdita tagħna kif qed taraw Charles mhijiex biss dwar dan ir-romanz. U interessanti kemm għal diskussjoni u ħsieb dwar eh, punti oħra eh, dan ir-romanz, iba xtaqt li tal-anqas anka biex nagħlqu eh, nitkellmu tikka żgħir oħra dwar ir-romanz innifsu. U allura li xtaqt nistaqsik eh, u għalli tajdilna kif tħajjar l-min eh, anka forsi jgħat jarana u jismana eh, biex nifittex jaqra dan il-romanz, janka jek forsi ninsew għal-moment illi anka huwa traduzzjoni.
Iva, naħseb importanti ħafna din illi nifmu illi l-ktib irid joffri xi ħaġa lil qarrej lokali. Issa, ma rridux nofru nostalġija diġa ċettajnija, ma rridux nofru l reliġjon tradizjonali, ma rridux nofru l idejat illi tibza tiddiskutihom, imma, per eżempju, l-ewwel ħaġa li ħajritni fil-ktib jien kienet illi fil-kitba ta' Krejs, tantem affarijiet, tantem ambjenti, aspetti li fakkruni f'Malta, il-bla marrit tajtu da tajtu biex Maltija f'moħħi jena. Għaliex, għandek għandek il-nixfa, għandek il-pjanti, għandek il-teddit minn kullat meta bnidem jinqabad fil-deżert. Ambjentat eh, fil-Mediterran wara kollox ċellu. Mediterran dejjem.
Imma tant hemm affarijiet li nafuhom, tant illi illi tasal tibda tgħid ta' esu kien Malta, saġin krejt jaf li Malta, għana nafu li maħnix deżert, ma nafu wkoll kemm għandna bħal mandu l-Mediterran kollu affarijiet komuni. U kien hawnhekk illi illi eh, ispirani biex nipprova nwassal dan il-ktieb bil-Malti. Naħseb illi però l-akbar l-akbar ħaġa, l-akbar aspett sabiħ li għandu x-xogħol oriġinali ta' Jim Crace u nittama li jiena wkoll qed irresqu għall-attenzjoni u l-fatt illi meta inti qed titratta dan l-ambjent u speċjalment dan is-suġġett qed tagħmlu mhux b'element ta' supervja, laqas qed tagħmlu eh, bi sfida tipika la antika, qed tagħmel sfida intellettwali. Iż-żgħażagħ tal-lum ma jiddejqu xejn mill-sfidi intellettwali kif rak. Dak naraw anke minn ħafna kotba ġodda li ħarġu tul dawn l-aħħar 19 snin. għandek għandek għandek zaza li mhumiex jiddejqu jistaqsu, mhumiex jiddejqu juru d-dubji tagħhom. U naħseb li kollox ma kollox din il-kobba mħabla kbira toni kienet propju dik li mbuttatni biex nasal biex nagħmel din it-traduzzjoni. Jim Krejs tagħna xogħol mill-isbaħ, nerġa' ngħid nittama li meta wieħed jaqrah bil-Malti jista' jsir ħafna minn dawk it-trufijiet sbieħ li nixtieq nsib jien u nġbidhom lejja biex wieħed joħloq eh, riżultat aħħari u xek. Jena nawguralek li lek u l-publikaturi tijak l-Horizons li ħarġu dan il-ktib, eh, illi dan il-ktib jinqara minn bosta nies illi ifittxu il-kitba bil-Malti u ktieb li m'għandix dubju li sa jintlaqa' tajjeb minn tipi differenti ta' udjenzi wara kollox l-istess kif intlaqgħu il-verżjoni oriġinali u traduzzjonijiet oħra ta' dan l-istess ktieb eh, b'lingwi oħra. Jina biex nala, Charles, nirringrazzja lilek il-istudentni għal din it-tadita miegħek pubblika. Hawnhekk inti u jien nafu lil xulxin ħafna ħafna snin, eh, prattikament minn meta kont għadni bil-kemm żagħżugħ jien, eh, inti ġa kont għadek eh, mhux żagħżugħ, imma naħseb kont għaddi tiddeskrivi li lek innifsek illum bħala żagħżugħ dak iż-żmien. Iva, interessanti li nawinti tqajna f'ħafna studios Imma ma nasibx għatta minna intervista virtualment kif propju minna din id-darba. Attualment, attualment eh, ċertament li le. U allora ir-realtajiet eh, tijak u ta' bicċa kbira ta' nies li għedin jaraw din it-taħdita tagħna hija f'Malta fil-waqt li tiegħi hija ta' ferma aktar minn kwarantina issa li lin minn Malta wkoll. Ekku, ma xtaqt li nagħlqu din l-intervista mingħajr ma eh, nwassal ir-ringrazzjamenti għaj propju l-publikatur l-Horizons illi mill-ewwel urew li eh, xtaqu li nkompli bil-traduzzjoni, sibna kooperazzjoni kbira minnaħa tal-awtur, grazzi għal konnessjonijiet tiegħu Maltin, imma Horizons naħseb li eh, huma pubblikaturi li ma jiddejqux jieħdu sfida u joffruha.